A'r gyfrol ola' o dan sylw heno ydi Hen Enwa' o Arfon, Llŷn ac Eifionydd gan Glenda Carr, gyhoeddwyd gan Wasg y Bwthyn. O'n i wedi gwneud ymchwil ar gyfer doethuriaeth felly ar enwau lleoedd y pum plwy yn Arfon, y, y plwyddi o gwmpas Gaernarfon ei hun. Ac wedyn, o'n i wedi cael y doethuriaeth, a wedyn oedd yr holl ddeunydd mae gynno fi yn gorfod yn segur, ac o'n i'n meddwl, wel, Uh, Mae'n ma, bwyty gwastraffu hwn. Dwi'n credu fod o'n yn destun pwysig, ydych chi'n gwybod bod uh, enwau lleoedd yn bwysig, ac maen nhw hefyd, wrth gwrs, yn, yn mynd ar goll, maen nhw yn diflannu efo pob cenhedlaeth, a wedyn o'n i'n meddwl, wel, fysa yn werth rhoi hein ar gof a chadw. Bodrin. Lleolir yr annedd o'r enw Bodrin rhwng pentref Llandwrog a ddinas Dinlla. Y gred gyffredin yw mai bod yn yr ystyr o breswylfa yw'r elfen gyntaf, a'r batrwm sawl enw arall yn yr ardal, a mannau eraill cyfagos, megis Bodaden a Bodellog. Fodd bynnag, yn achos Bodrin, Mae'n amlwg mai'r ynganiad llafar hyd yn gymharol ddiweddar oedd 'modryn', gydag 'M' ddechreuol, yn hytrach na 'B'. Y ffurfiau cynnar sy'n datgelu'r gwir i ni yn aml, ac mae'n fwy na thebyg mai yn y ffurf tyddyn modryn o 1549 y ceirir eglurhad y tro hwn. Dilynir yr elfen 'tyddyn' yn aml gydag enw personol, ac mae'n bur debyg mai enw personol oedd 'modryn' hefyd. Dwi'n meddwl taw un o brif rinweddau'r gyfrol yw'r ffordd mae'n llwyddo i fod yn lyfr deallus iawn, i fod yn dreiddgar iawn iawn. Mae'n amlwg bod 'na gymaint o ymchwil wedi mynd mewn i'r gyfrol hon, ond mae e hefyd yn ddarllenadwy dros ben. Dwi'n meddwl dyle pobl ar Fron Llŷn ac Eifionydd fod yn ddiolchgar iawn i Glenda Cam ei gwaith. Wedi dweud hynny, m- mae yn gyfrol fydde yym o ddiddordeb i bobl o bob cwr o Gymru, oherwydd mae hi'n creu cysylltiade rhw- yym rhwng enwe llefydd gwahanol yym yn ne Cymru yn ogystal â'r gogledd hefyd. Wel, alla i'm dweud bod gen i hoff enw, ond mae yna enwa anghyffredin, a, ac uh, uh, mae'n debyg mae mwyaf anghyffredin o'r cwbl ydy un. Dydy o'm yn enw Cymraeg, ond mae o ym Mhlwy Llandwrog, mae, uh, mae, mae o fyny uh, yn uh, uh, groeson uh, Api Forum. Api Forum. Nid ydym wedi mentro draw i Rufain, ond yn hytrach i'r groeslon ym Mhlwy Llandwrog. Mae'n rhaid bod yn bur hyddysg yn y Beibl i sylweddoli mai cyfeiriad o lyfr yr Actau sydd yma. Ym mhennod 28, mae Paul yn sôn amdano'i hun yn nesáu at Rufain a'r brodyr yn dod i'w gyfarfod, hyd Api Forum a'r Tair Tafarn. Do'n i'm di meddwl am llyfr y flwyddyn, i fod yn hollol onest. Di rhywun yn meddwl am hynna pan mae rhywun yn sgwennu llyfr. Yr unig beth dwi isio efo'r llyfr yma ydy bod pobl yn fwynhau o, bod pobl yn dysgu rhywbeth oddi wrtho fo. A dyna oedd y mwriad i wrth i sgwennu fo, chi'n gwybod, o'n i isio rhannu fy niddordeb i, achos dwi isio i, i bobl fod yn fwy ymwybodol o'r enwau lleoedd yma, a mor bwysig ydyn nhw, a mor bwysig ydy diogelu nhw, a'i pasio nhw mlaen, ynde?